Belê careke din dema xweş be temaşevan hêja ji bo nirxandina rojevê me bû li stûdyoya mamoste Fehîmî Çikmere. Mamoste careke din tu bi xêr hatî bernameya me. Neh sal in hema bêje roj tune ku em behsa berxwedana Kobanê nakin. Bi giştî wisa dixwazim bi kurtî Kobanê ji bo ne tenê Rojavayê Kurdistanê ji bo tevahiya Kurdistanê destpêka qonaxeke çi bû, çi nû bi xwe re anî? Yanî bi rastî dema mirov behsa berxwedana Kobanî û her wiha û destpêka êrîşê bike, divê vê ya qij bîra xwe dernexe. Yanî Kobanî di dîroka Kurdistanê de mirov dikare bêje berxwedana herî bi rûmet yek ji wan e. Bêguman ne yekan e berxwedan e lê berxwedana herî bi rûmet Di bijmêrê yek ji wan e, belkî ya serekê ye jî. Taybetmendiya wî çi bû mamoste? Taybetmendiya wî çi bû? Taybetmendiya wî dagirker bi taybet jî dewleta Tirk, dewleta Tirk planekî ji bo Rojhilata Navîn çêkiribû bi rejîma AKP'ê ve ku Çêkerê vê projeyê bi xwe jî wexta xwe de serokwezîrê AKP'ê bû Ahmet Davutoglû bû. Digotin kurahiya stratejîk. Kurahiya stratejîk qesta wan çi bû? Di heyama Osmanî de Osmanî hukmê kîjan aliyan kiriye, bi taybet ew wekî mîsaqî mîllî ba dikin dibêjin, wan herêmana carekî din bigirin bin bandora dewleta Tirk. Yanî Ji Helebê dest pê dikin, rojavayê Kurdistanê temamî digribin, jûr dere Musilê, ji Musilê de serê xwe dide Kerkûkê, ji Kerkûkê carekî din dizîvire Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê. Hemû carekî din dixwazin bigrin bin bandora dewleta Tirk. Yanî ev plansazî. Bê dayîş çênedibû, yanî ew êrîşên dayîşê ku cara yekem di dehê hezîrana du hezar û çardeh li Mûsilê dest pê kir. Mûsil bajarekî gelek mezin bû, sê milyon însan hebû lê Mûsil sê saet ber xwe neda, yanî hemû Mûsil bi sedhezaran leşkerê Iraqê li wir hebû lê hemû têk çûn. Jûr berê xwe da Rojavayê Kurdistanê. Beriya Rojavayê Kurdistanê bi rastî berê xwe da Deyrezor û Takka û Reqqa li wan dera jî ku dewletekî bi dehan salan sûr ye, hinde eskerî hebû, hinde çek û cebirxaneyî hebû lê ew jî ber xwe neda. Feqet di wir de plan di ser Kobanî de têk çû. Plana ku ew dewleta Tirk dixwest pêk bîne yanî ew mîsaqê mîlî li hûr têk çû. Çima? Tirsekî mezin ya DAIŞ'ê çêbûbû li herêmê bi taybet. Yanî DAIŞ gava biçûna ciyekî şernedikir diket wan derna. Kesek li hember DAIŞ'ê ranediwestiya. Yanî gava dibihîstin ku DAIŞ hatiye hemû berê xwe didan di reviyan. Yanî li Mûsilê jî heman tişt çêbû. Em bêjin li Reqqayê jî, li Tebqayê jî, li Dêrezorê jî, li hemû cihê jî. Lê cara yekem, cara yekem di êrîşa Kobanî de Kurd berxwe dan. Mesela em nuha tê bîr. Yek ji taybetmendiyên wê bibû ra mamoste min gotina te bi şekir birrî. Bi gava dî behsa taybetmendiya te got, berxwedanên bi rûmet di roka Kurdistanê de yek ji wan Kobanê ye. Li gora min yek ji taybetmendiyên wê ku Berxwedana Kobanê bû navendeke Kurdistanî yanî nav Kobanê wek cografya lê berxwedan a tevahiya Kurdistanê bû. Problem ew e ji xwe yanî ê ku Erdogan zêdetir qeherand û zêdetir kir dijminê Kurdan jî ew yek e. Yanî tena serê xwe bi Kobanî ve nema. Çar beşên Kurdistanê de bandor li ser gelê Kurd kir, yek ya dudiya jî plana Li ser çar beşên Kurdistanê têk bir. Plana em bêjin tena serê xwe ne dagirkirina Kobanî bû. Dema Erdogan digot Kobanî ket û wê bikeve. Ew qesta wî ne tena serê xwe Kobanî bû. Yanî ew dizanibû ku dema Kobanî bikeve, Berxwedan têk biçe, Kurd bi rengekî hemû têk diçin. Yan jî bi rengekî Kurd carekî din weke Osmanî hemû dîsa li bin Serweriya dewleta Tirk carekî din tê dagirkirin. Yanî îja dûr de mesela têkçûna dewletên Iraqê û Sûriye derfetek bû ji bo Tirkiye. Tirkiye xwest wê derfetê ji bo pêşeroja xwe bi kar bîne. Ji xwe bi qenata min wê demê jî min çend nivîs li ser vê yekê nivîsand wek îro Tê bîranîn, dewleta tirk pêvajoya çareserî jî ji bo vê yekê da destpêkirin. Yanî qesta wan ji pêvajoya çareserî çareserkirina pirsgirêka Kurd nebû. Çimkî wê demê bi rengekî dixwestin pkk jî daxilî vê pêvajoyê bikin. Feqet bira bê bîra me di pêvajoya çareserî de Bi taybet li ser Rojavayê Kurdistanê astengî zêdetir derketin. Yanî di ûr de Birêz Ocalan jî di hevdîtinekî de eşkere digot, digot Rojava xeta me ya sor e. Yanî em li ser Rojava çi bazarî nakin. Ev ya jî di têkbirina dewleta Tirk de polîtîkayekî esasî ye. Dewlet nedikarîbû polîtîkayê xwe bi rengekî pêk bîne. Lê feqet tiştekî din jî xuya dike di vî warî de belkî gotina dawî jî me re dikarî vîya bêje. Yanî ew dewlet hê jî dev ji vê polîtîkayê xwe bernedaye. Li Du beşên Kurdistanê li Rojavayê Kurdistan û li Başûrê Kurdistanê û her wiha li Bakurê Kurdistanê hê jî êrîşên xwe yê dijminane li dijî gelê Kurd didomîne, divê em vê yekê jî bibînin. Yanî ew berxwedan her wiha heta nuha didomin ranewestinê. Mijara di hema pir bi kurtî ew jî îro salvegera yekemîn a şehadeta Jîna Emînî ye. Di sêzdeh Eylûlê de hat girtin û di şazdê wê de weke îro şehîd bû û jiyana xwe ji dest da. Şehadeta wê liv û tevgereke pir mezin e tenê ser asta Kurdistanê, ser asta navneteweyî jî çêkir. Mamoste ji bo jina serîrakirina Jîna Emînî çi bû? Yanî ez Îran bi taybet piştî hefteyên wehan heta niha ji nêz ve dişopînim. Bi rastî jî bi taybet tevgera Kurd li Îranê ji nêz ve dişopînim. Ji wê çaxê heta niha Kurd li Rojhilatê Kurdistanê Berxwedanê li hember dewleta Îranê çi car serî netewandine bi her cûreyî li hember Îranê rawestiyane. Lê pişt di em bêjin sala hezar û neh sed û nod û çaran berêve berêve bi bandor danîna hikûmeta herêmê Kurdistanê bi taybet her du partiyên serekê yên hikûmeta herêma Kurdistanê li rojhilata rojhilatê Kurdistanê Şoreşa çekdarî, em bêjin serîhildana çekdarî berêve berêve lawaz bû lê pişt re li kolanan li Rojhilatê Kurdistanê dijberiya dewleta Îranê dest pê kir. Yanî bi çalakiyên piçûk piçûk. Lê piştî ku alozî li Îranê zêdetir bû, gelên din jî di nav çalakiyan de cî girtin bi taybet Belûcî û van salên dûmahiyê de Azerî. Lê Dikarim bêjim ev sala dumahî ya piştî şehîdkirina Jîna Emînî, serîhildan û berxwedana herî dirêj ya Rojhilatê Kurdistanê û li tevayî Îranê ye. Ev gelek muhîm e. Yanî gel. Paş ve gav neavêt. Gel bi jîna Emînî ve dijberiya hemû sîstemên dewleta Îranê kir. Bi her awayî ve. Ji wê çaxê heta nuha jî gelek destkeftî hene. Lazim e meriv vê jî bibîne. Yanî ew serê hildana jin, jiyan, azadî tena serê xwe bi dirûşmekî nema. Li Îranê îro jin Her ku qedexeyê jî li heman li hemû cîhan porê xwe vedikin. Gelek kes tên girtin tên îdam kirin ama li hember vê yekê dîsa jî gel ji helwestî xwe paş ve gav naavêje. Îja tiştekî ya herî baş jî ku van dumahiya ew jî derket holê hemû hêzên Kurdistanî ya Rojhilata Rojhilatê Kurdistanê bi hev re biryaran girtin. Mîsal îro hemû Îran di grevê de ye, bi taybet Rojhilatê Kurdistan di grevê de ye. Kesek dikan velakê, kesek naçe kar, kesek naçe dibistan. Lê ev yeka bi biryara hemû partiyan hate girtin. Hemû partî pêk ve vê ji bo vê çalakiyê biryar girt. Dixwere jî pilekîtiya hêzên siyasî anî şehadeta wê. Tabî li heman vê yekê jî Îran hûn dizanin gefên mezin li hember Partiyên Rojhilatê Kurdistanê dixwe ku tê gotin ku nozdeyê vê mehê de jî wê êrîşekî mezin bi destpêkirin li hember partiyên Kurda. Pijak jî Hizbî Demokratî Kurdistanê Îran jî û hemû hîzbên din jî komela jî dibêjin Îran her çi partiyekî din re êrîş bike, em wan êrîşa re li hemberî xwe jî wekî êrîşek dihesibînin û em ê li dijî van êrîşan rawestin, em ê bi hev re bersîv bidin. Ev gelek gelek muhîm e bi qeneata min. Di wî warî de pêşeroja Kurdan jî tê nîşandan ku bi yekdiyê ve wê xurttir bibe. Gelek gelek spas mamoste Fehîmî Şêx ji bo tevlîbûna te. Dema te xweş be. Silav û rêz.